March ni sawm kum sanghnih sawmhnih paruk thawh leh ni a ni. Vawiinah hian lo halna an nei ve tawh dawn a, nei loh khawtlang ten January thla ni riat vela kan vah zawh tak kha chapui ro tha tawh em em mai a, chu chu vawiinah hian lo hal faina nei turin kan lo vahna hmun lam. kan pan mek a lo hal tur hmun thleng phei tana buh kang hnai vat ho lai te hi pawn an hal tur a ni a khu lai kan hmuh lai ah te khawn lo hal tur chap chungah khawn an lawn thla a ngai te khu vawiina then ten an hal tur a ni a. Lu hal don ni. Oh hey. Al ve don ni hi. Nang mai mi kal. Bin du nen. À. À, hal ve don à. Hal ve nge. Dar kar khan zet kan kal hnu in. Lu hal tur lam. Ken thei don chana. Inga hi ram che. Bul. Se chil chen ma. Ania. hemi tunah hian chak hnuaiah lai kawngpui a ni a chak hnuaiah kan kun phei a chak hnuai kal pawh hi tunlai angah chuan a lo awm tawh khawp mai mei a lo chhuak ang tih hram thin he khai hi Aldonia lo awmna vat ni ngei hi.

an hal dawn a helai vel hi pu ramthiam a lo a nia khi lai hi pu ramdina khi lai hi keimah ni ve thung a saw lai atang sawn rawn dep hmasa dawn a ni mawng kung bul atang sawn mawng saw sauce a va in tlan luih luih mai a hu a dep tan tawh dawn a ni. Aw kan ti kut tawh tawh ta e a va han pui dawn e um zan leh lampang te chu puak tuk tuk tawh mai a January thla tira vah zawh vek kha ni hei rawn la nan lova a tha viau tur an ngai phawt ila ka cover tha tawh e Salai hmawnga savat tla tla savat tlan ho saw hmawng savat tlan ho saw thawk nual tawh an awm tawh mang lo kan hria saw a hnuai saw a rak vak vak a um saw le rawn khut chhuak tan e saw le alh tan a um e kang duh dawn e saw puak nghal hnih hnih mai Umm sawle. Inchang hnih sawmhnih paruk lo tur tawh chhing hmun vel tur ania awi ve deuh hlek a ti laiah hian kawng ania ti lai tawp khi ka hmai te te ni hlawm ani lai lo nei tur hi saw thi kawi chik chik zat hlawm khawp ang. la tlang lova an hu la tih mai hmel a rawn dep leh a a hnuai sawk khama a rawn dep tak theilo a ni. kan piah mual ami chu khi pu pawh rawn dum thang ngan khawp mai a rawn nawr zuai zuai tawh mai a hlauhawm chuang lo deuh a awmna atang chuan.

Duaira kangna tawng ti sawk hlauh awmah. Aw, hmuh nawm dawn chiah e. A sa tan ta tlat mai. Kan bul lawk thei helai thleng hian a nia.

Hi tilai vang lai khi hmuh dawm dawn a ni.

Rau pui khawp mai. Oh le, ai chang thawm tak ta e. Chu lam pang khian la dek lo te va. Ka lam pang khian. Tuna sawm pahnih chiah chiah ni. Mahau tu pa pawh kuk lai chu rawn che tho li li tawh mai. Mau kara pek dawn sak tha tak a ni. Apui chho tan dawn e. Tulai hi a awi deuh hlek a rawn dep chak thei lo va. Kan awmna mual lam hi. Zak lampang khuan min rawn deh hman ve dawn a ni. Ka lo vela tak hei tawk hawk dawra

Leng pile. Eh, kai kai kai. Mai dir chu lek sari ni dot chuan eh kai ti apo hi kan hing viau tur ani. Ki lai ro chin dul thi sa lo ania. Oh, le hei, kan dul lok hi. Ma se sa to lu tuka. Om hmai ngam la chi pori chia to lo. Lung sa to tak ani. kan lam hawi zawng te hian mei hi lo kal deuh leh nghal a e khu ai tu pa ka la vawr hliah ta te lo hi ha la de kan khat lo chuan a kang khalawng tih zawm thin a ba der gi le khama mei hi turu tawh tak a ni chuan e sa tawh a hei

ka lo hal tlang mek e, nuam ram chang lai atang dawn chuan ram chang nuam pui lutuk e khai pawh chhang pawh chhang e khai chuan hlauhawm ve tlang turu dawn khawp mai tunlai nuam chu ram chang a nia.

E hei ka lo hau fang tha dawn e. Ruam ram chang tha lai tak mai kha tunah hian a tlang mek a. Hei au hlir a ni ringawt. Kan hmuang fial hei au hlawm ruam ah khian a lut chho a. A tlang tha dawn khawp mai.

van lo ah kan awm a lo bil tur in puia ani pawh lawm khawp ang kan lo a kang tha dawn lutuk rit phak bak i ta pui nga rit phak bak i ta pui nia a hal kha ha rem mai a saw lamah sawn a pik lutuk a Kawng te ka sat hian hling a tam bawk chiah. Mahse rem lai chuan a kang tha dawn e. Kalna a tam lo a, ka rem lai lai a kan ti pui zawk a. Ko chin ka va vang hian a la chhuah theih chiah si lo a. Biscuit ei pahin a thu nghah chawl a. He lamah khian Hmeiha la kang a.

Kan hmuh lai hi ka lo tur ka sawh thing chin na tur hmun kha a ni a, hei fianpa nen kan tawm buk atang in chhuak chho dawn chiah a, a khuh duh aṭang a chhuah hi marawh chu darkhat. Ri dawn tawh a, kan nghak ri tawh bawk a, han lut chho ve dawn a ni. Lai ruam hi tang turu deuh lai kha a ni a, ram chang a ni bawk a helai hi, that pawh tha a, tang tha khawp mai. Lei tak khi mi chak deuhah khan kal chho a, a dai deuh ang, heng lai te hi ka lo vek kha a ni a. lai vawm khu nia turu deuh mai kha laimul hi ka hal hmasakna lam ka deh kai hmasakna kha a ni a kan hmawng kung bul atang khan ka dep a kang tha khawp mai heng lai chho chu mai sawh thin an ching chho ang a khi lai a lu a mau sa lo chak lam zawng hi purin pui lo ni ve thung a kan en chho zel dawn a ti nge kan kalang a la sa bawk si Tuna, helai vel hi dai chho fian zawk a ni, kang hmasak kha ania, kang hmasakna lai kha helai kang tlai vak han ta. Lei a la sa lutuk a, kan chhuak hma mah mah a ni. Lei khawk a rawn sa chhuak tan a, sar vak tawh! Lei khawk maw? Kal zel phawt ang aw. Saw lai sawn tlung bulah sawn zia deuh a. Eh khai. Saw ve. Eh khai. Tan au au phak lai tak. Lai ro bul. Eh khai. Lai mual tha hi nia. Ti lai. A tha deuh tu. Lai mual tha hi ma. Saw thin chin nan. Purin pui nen hi khi mi. Ro mun mau kang lo. Khi mi ria. Thang lam zong hi ka lo nia. Tin hmun chu ni ve ang. Tunlai tin hmun. Tlawk tiu teu khawp mai. He line chho ila mo. Hmm. I lo a kan pakai phei don ni. Oh. I lo kha en fe ve ngai a. Hmm. Hmm, Tunah hian hei purin pui lo a kan awm a. Thir deuh deuh a. Hmm. I lo chu kang tha mo. Kang tha ba se hi han hal fai ta chu. Oi chho vui ba. Oi. Na oi khom mai. Oi. Mar chu sawh thing chu tha duh khawp a. Sawh thing hmun tak a ni. Tunah hian hnai lampang pawh kan thleng phei leh tawh a. Kan lama kan hmuh rawngval saka te lo vel kha a ni a. Aw lehkha kha vawin nia neih loh khua ten. sechil ram neitu lo neitu ten kan lo hal thei chu a ni a an video te lo en sak vangin kan lo awm a channel te lo subscribe ve let turin an insawm bawk a tin like leh comment leh share te lo tihsak ve let turin a insawm bawk a ni.